हो गेल नमस्कार बच्चा सब अहाँ सब केहन छी हम आशा करब जे अहाँ सब ठीके है तो चलू हम अहाँ सबक लेल आइ लऽ कऽ आयल छी क्लास दसमा वर्गक मैथिली जे कि बिहार बोर्डसँ सम्बन्धित अछि अपना लोकके जे छै आइ मैथिलीके सबसँ अन्तिम पाठ पढ़ब अपना लोकके जे छै गदखंड आ पदखंड पूरे डिटेल्सके साथ जे छै पढ़ि लेने छी आइ अपना लोकनि पढ़ि रहल छी वाक विलास खंड इहो में दू टा चैप्टर मात्र अछि जाहिमे जे जाहिमे जे छै एक चैप्टर बच्चा अपना लोकनि जे छै पढ़ि लेने छी आओर आइ जे पढ़ब अपना लोकनि ओकर शीर्षक अछि तेसर जीव आओर जकर लेखक अछि अहाँके देखियौ मनोज दास नहि तऽ चलू आब हम बेसी समय बर्बाद नहि करब सीधे आयब अपना टॉपिक पर देखियौ आइके जे पहिलका क्वेश्चन अछि से की अछि की कहै छै देखियौ कि तेसर जीव कथाके लेखक के छथि तऽ ऑप्शन अछि फकीर मोहन सेनापति मनोज दास प्रेमचंद गोपीनाथ महंती एकर जे उत्तर हैत से की भऽ जायत अहाँके मनोज दास भऽ जायत की भऽ जायत एकर उत्तर मनोज दास जे छै भऽ जायत नहि एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै तेसर जीव कथाके मैथिली अनुवाद के कयने छथि हरिमोहन झा उपेन्द्र दोषी नागार्जुन की दिनकर देखियौ तेसर जीव जे कथा छै ओकर मैथिली अनुवाद जे छै अहाँके उपेन्द्र दोषी कयने छथि ओना बात करब तऽ ई उड़िया कथा अछि कोन कथा अछि उड़िया कथा अछि नहि एकरे अनुवाद जे छै अहाँके उपेन्द्र दोषी कयने छथि एकर उत्तर जे छै अहाँके बी भऽ जायत चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि माध्यान्ह समय उत्तर दिशाक पहाड़ पर की देखाइ पड़ल तऽ इंद्रधनुष देखाइ पड़ल चिड़ै कि मेघक दुई टुकड़ा कि सूर्य तऽ एकर उत्तर जे हैत से सी भऽ जायत मतलब मेघक दुई टुकड़ा जे छै देखाइ पड़ल आब अपना लोकनि जे छै एहिसँ अगिला प्रश्न देखब कहै छै मेघखंड रंगीन किएक भऽ गेल तऽ चंद्रमाक प्रकाशसँ बिजलीसँ सूर्यक किरणसँ कि वर्षासँ देखियौ मेघखंड रंगीन किएक भऽ गेल नहि तऽ ओकर ऑप्शन की अछि चन्द्रमाके प्रकाशसँ बिजलीसँ सूर्यक किरणसँ कि वर्षासँ एकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत मतलब सूर्यक किरणसँ चलू चलू आब अपना लोकनि जे छै एहिसँ अगिला प्रश्न देखब कहै छै लेखक कोन दिशामे साइकिल चला रहल छलाह नहि पूर्व दिशामे चला रहल छलाह पश्चिम दिशामे उत्तर दिशामे कि दक्षिण दिशामे एकर उत्तर जे छै अहाँके बी भऽ जायत मतलब लेखक जे छै अहाँके पश्चिम दिशामे साइकिल चला रहल छलाह चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै एक झोंका हवा लेखक संग की कैलक तऽ धक्का देलक कि पीठ पर थाप देलक कि साइकिल रोकि देलक ई टोपी उड़ा देलक एकर उत्तर हैत कि पीठ पर थाप देलक की उत्तर भऽ जायत एकर पीठ पर थाप देलक चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै पूरा आकाश ढकलाक बाद मेघ केहन लगैत छल सुंदर हल्का भयानक कि शांत एकर उत्तर है सी यहाँ के भयानक मेघ केहन लगते अछि बरसात के मौसम में घनघोर घटा जब छा जाए तऽ भयानक लागैत अछि ने तऽ कहू तब जे छै अहाँके सीटा भऽ जायत चलू आब जे छै अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब तऽ एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि पश्चिम पश्चिम क्षितिजक लाली कखन गायब जे छै भऽ गेल तऽ धीरे धीरे गायब भऽ गेल एक घंटा बाद गायब भऽ गेल कि तुरंत गायब भऽ गेल कि रातिमे गायब भेल एकर उत्तर है अहाँ के सी मतलब तुरंत गायब भ गए नहीं चलू आब जे छै एहिसँ अगिला प्रश्न देखियो कहै छै हवा केहन भ गेल नहीं हवा केहन भ गेल त गर्म भ गेल ठंडा भ गेल नम भ गेल कि सुखा गेल एकर उत्तर की भ जायत हवा जे छै एकाएक ठंडा भ गेल नहीं चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखब अपना लोकनि कहै छै परवल झोका लेखकक संग की कयलक तऽ देखियौ साइकिल उठा देलक कि साइकिल सहित जमीन पर पटकि देलक कि साइकिल तोड़ि देलक कि किछु नहि कयलक तऽ एकर उत्तर हैत अहाँके बी मतलब परवल हवाके हवाके जे झोका छल से लेखक संग की कयलक तऽ देखियौ साइकिलके सहिते उठा कऽ जमीन पर पटकि देलक तकर उत्तर जे छै अहाँके बी भऽ जायत नहि चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै वर्षामे भिजला बाद लेखक कपड़ा केहन भऽ गेल तऽ हल्का भऽ गेल साफ भऽ गेल भारी भऽ गेल कि चमकदार भऽ गेल तऽ बताउ अगर वर्षामे जे छै अपना लोकनिके कपड़ा भीज जाइत अछि तऽ कपड़ा केहन भऽ जाइत अछि नहि हल्का होइत अछि साफ भऽ जाइत अछि कि भारी भऽ जाइत अछि कि चमकदार भऽ गेल चमकदार भऽ जाइत अछि अहाँ सब कहियो वर्षा में भिजलियै अहाँ सब बताउ कि वर्षा में भिजला के बाद लेखक कपड़ा केहन भऽ गेल हेतै पर एम सब ओकर जे छै उत्तर अहाँ के सी भऽ जायत मतलब भारी भऽ गेल हेत नै चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न के उत्तर जे छै अपना लोकनि जानब तऽ एहिसँ अगिला प्रश्न अछि लेखक शरण कतऽ लेलनि मन्दिरमे लेलनि विद्यालयमे लेलनि सरायमे लेलनि कि स्टेशनमे लेलनि तऽ एकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत मतलब सरायमे लेखक जे छै शरण लेलनि कतऽ लेलनि सरायमे जे छै शरण लेलनि चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै लेखक राति राति सरायमे बिताबक बिताबक निर्णय किया कल किया कयलनि मतलब लेखक जे छलै से रातिमे जे छै सरायमे मतलब राति बिताबैके निर्णय किया लेलखिन तऽ देखियौ किया तऽ ओ थाकल छलाह अन्हार छल सराय पात्रक गाछ जकाँ लगलनि कि साइकिल खराब छल नहि तऽ लेखक राति सरायमे बिताबक निर्णय किएक कयलनि तऽ सराय जे छै पातरक गाछ जकाँ लगलनि नहि थाकल छलाह कि अन्हार छल ओना ई वर्षाके कारण हैत तैं एकर उत्तर हमरा सटीक नहि बुझा रहल अछि चलू एहिमे जे ऑप्शन अछि एहिके हिसाबसँ सी ऑप्शन जे छै बेस्ट है चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि सराय मालिक लेखक के कतऽ ठहरौलनि नहि बरामदा में नीचा कमरा में कच्चा छत पर कोठरी में कि रसोई में देखियो कच्चा छत पर कोठरीमे ओ कोठरी छल छत पर नहि कोठरी छल जाहिमे ढोल मकड़ा लागल छलनि ओएहमे जे छै लेकर के सरायके जे मालिक छलनि से ठहरौलनि चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै कोठरीके झरोखासँ की देखाइ दैत छल नदी देखाई दे छल जंगल देखाई दे छल बाजार आ मैदान देखाई दे छल कि पहाड़ मात्र एक उत्तर जे अहाँ के सी भ जाए मतलब बाजार आ मतलब अगल बगल जो दुकान दुकान है से जे मैदान जे देखाई दे छल चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखब अपना लोग कोठरी में कौन देवता के कैलेंडर टांगल छल बताउ शिव के कि राम के कि बाल गोपाल के कि दुर्गा के तो उत्तर जे अहाँके सी भऽ जायत मतलब बाल गोपाल के ने शिव भगवान के राम भगवान के दुर्गा मैया के ने हमरा से गलती भऽ गेल जे खाली दुर्गा कहलहुँ दुर्गा मैया के एकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत मतलब बाल गोपाल सराय मालक मालिक जे छै कोठरी के कोठरी विषय में की कहलनि तऽ पुरान अछि विशेष अछि छोट अछि कि मग अछि तऽ देखियौ सराय मालक मालिक जे छै कोठरी के विषय में कहलनि कि सराय जे छै विशेष अछि ने सराय जे छै विशेष अछि किया तऽ सरायके मालिक छलखिन केओ अपन दहीके खट्टा कहै छै नहि खट्टा नहि कहै छै सभक अपन दही मीठे लगैत अछि ने ताहि दुआरे जे छै सराय मालिक अपन कोठरीके विशेष कहलनि चलू अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै विशेष कैबिनक एक दिन रातक किराया कतेक छल एक रुपैआ छल दू रुपैआ छल एक अठन्नी छल कि चालीस पाइ छल एकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत मतलब एक अठन्नी चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै लालटेनक अतिरिक्त किराया कतेक छल दस पाइ छल पंद्रह पाइ छल बीस पाइ छल कि पच्चीस पाइ छल देखियौ लालटेनक जे छै अतिरिक्त किराया जे छल से अहाँके पन्द्रह पाइ छल नहि कते छल पन्द्रह पाइ छल नहि लालटेन बुझै छियै अहाँ सब अहाँ सब जे छै लालटेन नहि बुझैत आयब हमरा स- हम सब जे क्लास दसम वर्ग मे छलहुँ तऽ तहिया जे छै बिजली के बिजली आबै छल लेकिन राति मे दस बजे मतलब ओते जादा व्यवस्था नहि छल तऽ हम सब जे छै लालटेनक माध्यम सँ डिबिया के माध्यम सँ जे छै क्लास जे अहाँ सब पढ़ि रहल छी एखन हमरा सब समय मे मैथिली के कोनो ऑप्शन नहि छल एके गो ऑप्शन छल संस्कृत के तऽ हम हमसब ओहि समय मे संस्कृत पढ़ि रहल छलहुॅं मैथिली जे छै लगभग बिहार मे दू हजार सत्रह इस इसवी सँ लागू भेल हन तऽ ओहि समय मे जे छै हम हमसब जे छै या तऽ डिबिया बाइर पर या तऽ लालटेन जला कऽ या नहि तऽ हमरा सबके गाँव मे जे छै जनरेटर चलैत छल जनरेटर तीन घंटा लाइन दै छल मतलब छओ से लऽ कऽ नओ बजे राति तक जनरेटर तऽ उएहमे अपना हमसभ पढ़ै छलहुँ आ मानि कऽ चलू कभी जेना मतलब मम्मी सब कहै छलखिन कि भिनसरवा राति बुझै छियै ने जेना तीन बजे चारि बजे भोरमे उठि कऽ पढ़ऽके लेल तऽ हमसभ ओहि समयमे लाइटके व्यवस्था नहि रहै छल तऽ लालटेन जला कऽ पढ़ै छलहुँ ने लालटेन जला कऽ एतय लालटेनके चर्चा भेल अछि देखियौ लालटेनक अतिरिक्त किराया कतेक छल तऽ पन्द्रह पाइ छल कतेक छल पन्द्रह पाइ छल आब देखियौ कतेक मॉडर्न जमाना आबि गेल अछि नहि चलू लालटेन जल्दी निभ गेलासँ ककरा निराशा भेल निभ मतलब बुझा गेलासँ जे छै ककरा निराशा भेल तऽ लेखकके निराशा भेल सराय मालिकके निराशा भेल कि गिरगिटके निराशा भेल कि युवकके निराशा भेल गिरगिटके निराशा भेल किया तऽ लालटेनसँ अगबे कीड़ा जे छै आबै छल लालटेनके प्रकाशसँ लालटेन बुझि गेल तऽ ओ जे कीड़ा छल तकरा गिरगिट खा जाइ छल तऽ ताहि दुआरे जे छै गिरगिटके निराशा भेल तकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत चलू आब जे छै एहिसँ अगिला प्रश्न देखब एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि खजूरक गाछ लेखक लेखक के कहने की कहै छै देखियौ खजूरक गाछ लेखक के केहन प्रतीत भेल नाचैत भयभीत सुखायल कि टूटल तऽ भयभीत प्रतीत भेल केहन प्रतीत भेल तऽ भयभीत प्रतीत भेल नहि चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै लेखक खिड़कीसँ बाहर की देखलनि चरवाहा के देखलन कि ग्रामीण ग्रामीण युवक आ पत्नी के देखलन व्यापारी के कि सैनिक के तऽ ग्रामीण युवक आ ओकर पत्नी के देखलन एकर उत्तर जे छै अहाँके बी भऽ जायत की उत्तर भऽ जायत बी एकर जे छै उत्तर भऽ जायत चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखब अपना लोग के एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि युवक आ युवती केहन अवस्था में सराय पहुंचल तऽ थाकल भूखल भीजल कि घायल तऽ भीजल अवस्था में जखन वर्षा भेल छल तऽ भीजल अवस्थामे जे छै ओ जे युवक छल ओ जे युवती छल से जे छै ओहि सरायमे पहुँचल छल तकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखब अपना लोकनि जे छै जोरदार वर्षा कखन आरम्भ भेल सराय पहुँचैसँ पहिने बरामदामे पहुँचते भोरे कि दोसर दिन तक चैप्टर पढ़ब तऽ ओहिमे लिखल अछि बरामदामे पहुँचते जे छै जोरदार वर्षा जे छै आरम्भ भऽ गेल तकर उत्तर अहाँके बी भऽ जायत चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखब एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि बिजली चमकबाक समय पहाड़ केहन लगैत छल नहि केहन लगैत छल देखियौ स्थिर उड़ैत चमकैत कि डूबैत उड़ैत लगैत छल तकर उत्तर जे छै अहाँके बी भऽ जायत अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै नींद आबैत समय लेखक के की अनुभव भेल तऽ यात्रा करैत छथि परीलोक में छथि घर पहुंच गेल छथि कि पहाड़ पर छथि एकर उत्तर जे छै बी भऽ जायत परीलोक में छथि नहि नींद पड़ला पर लेखक के की भेल कि हम परीलोक में छी नहि चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ लेखकके जे छै नींदमे की याद आयल की याद आयल देखियौ मित्र शिक्षक अनेक मुंह के परिवार तकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत मतलब अनेक मुंह चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखब कहै छै भोरे लेखक केना अनुभव कयलनि गरीब जकाँ दुखी जकाँ राजकुमार जकाँ कि बीमार जकाँ तकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत भोरे जब सवेरे लेखक उठलनि तऽ हुनका भेल जे हम राजकुमार छी राजकुमार मतलब बुझै छियै राजाके बेटा छी नहि तकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत चलू अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै लेखक के भोरे के जगलनि के जगलनि यौ देखियौ सराय मालिक युवक की नन्हा पक्षी की गिरगिट पक्षी के चहचहार से लेखक जे छै नींद खुललनि ताहि दुआरे एहि प्रश्नक उत्तर की भऽ जायत नन्हा पक्षी भऽ जायत एकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत आब जे छै एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि भोरे मौसम केहन छल साफ छल मूसलाधार वर्षा आ हवा छल धूप छल कि कुहासा छल एकर उत्तर बी भऽ जायत मतलब मूसलाधार वर्षा आ हवा चलि रहल छल अगिला प्रश्न देखियौ पानिमे लेखकके की झलकैत देखाइ दैत छल देखियौ चन्द्रमा पहाड़ क्षितिज जक लाली की घर एकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत मतलब क्षितिजक लाली देखाइत छल चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ लेखकक ध्यान अचानक कतऽ गेल सड़क पर गेल झगड़ाक आवाज दिस गेल पक्षी पर गेल कि वर्षा पर गेल एकर उत्तर जे छै अहाँके बी भऽ जायत लेखक के अचानक ध्यान जे छै झगड़ा के आवाज दिस गेल छल किया कि ओ जे छल युवक और जे ओकर पत्नी छल ने तकरा जे छै तकरासँ पाइके लेल झगड़ा भेल कियाकि अगर ई चैप्टर पढ़ब तऽ ओहिमे लिखल अछि सराय मालिक कहै छथिन कि हम दुइए टा आदमीके व्यवस्था कयने छलहुँ लेकिन अहाँ तीन आदमी भऽ गेल भऽ गेल छी तऽ ताहि दुआरे जे छै अहाँके तीन लोकक जे किराया हैत से लागत आ तीन लोकक कतयसँ आयत हम बता रहल छी अहाँसभ अगर ई चैप्टर पढ़ब हम तऽ ओना क्लासमे पढ़ा देने छी अगर नया बच्चा केओ देख रहल छी ई क्लास तऽ अहाँसभ पढ़ब एहि चैप्टरमे कि ओ जे युवक छलनि आ ओ जे ओकर पत्नी छलनि ओ जे छै रातिमे उएह सरायमे एगो नव बच्चाके जन्म देने छलै ने तऽ सराय मालिक जे छै ओहो बच्चाके किराया जोड़ि देने छल तऽ इएह बातके लऽ कऽ झगड़ा भऽ गेल छल अगिला प्रश्न अछि देखियौ कि सरायक मालिक युवकसँ कोन बात पर झगड़ि रहल छल कोन बात पर झगड़ि रहल छल यौ भोजनक लेल झगड़ि रहल छल कोठरीके लेल झगड़ि रहल छल किरायाके लेल झगड़ि रहल छल कि साइकिलके लेल झगड़ि रहल छल तऽ बताउ की हैत एकर उत्तर एकर उत्तर जे छै बहुत आसान प्रश्न अछि

अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै रातिमे सराय मालिक कते किराया कहने छल तऽ बीस पाइ कहने छल चालीस पाइ साठि पाइ कि अस्सी पाइ देखियौ रातिमे चालीस पाइ कहने छल मुदा जे छै सवेरे उठि कऽ ओकर किराया साठि पाइ कऽ देने छल किया कऽ देने छल से हम बता देने छी अहाँ सबके अगिला प्रश्न देखियौ सराय मालिक लेखकक परिचय युवकसँ युवकके जे छै केना देलक शिक्षक जकाँ भला मानुष जकाँ अधिकारी जकाँ कि डॉक्टर जकाँ एकर उत्तर जे छै अहाँके बी भऽ जायत मतलब भला मानुष जकाँ चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै युवक युवतीके घरे रातिमे कोन तेसर जीव आयल छल बताउ यौ अतिथि आयल छल गाय आयल छल पुत्र आयल छल कि कुकुर आयल छल एकर उत्तर जे छै सी भऽ जायत मतलब पुत्र आयल छल की भऽ जायत एकर उत्तर सी पुत्र कुकुर मतलब बुझै छियै की होइ छै देखियौ कुकुर मतलब मिथिलामे जे छै कुत्ताके कुकुर कहल जाइत अछि ने मतलब मिथिलामे ने मैथिली भाषामे कहि सकै छी कुत्ताके जे छै कुकुर कहल जाइत अछि

जन्म लैते किया ककरो पर जे छै एहसान करत मतलब बोझ रहत किरायाके हम अगर किराया देब तऽ झगड़ा शान्त भऽ गेल एकर उत्तर जे छै सी भऽ जायत मतलब युवतीके आंसर नहि चलो अगला प्रश्न देखियो युवती अपन पति के की कहलनि कहलखिन चलू घर किराया नहीं दियो चिलकाओ के किराया दो दियो बहस करू तकर उत्तर जे छै सी भऽ जायत नहि चिलकाओ के जे छै किराया दऽ दियौ नहि देखियौ चिलका ककरा कहल जाइ छै देखियौ मैथिलीमे जे छै चिलका नवजात शिशुके कहल जाइत अछि नहि मैथिलीमे चिलका ककरा कहल जाइत अछि तऽ नवजात शिशुके जे छै चिलका कहल जाइत अछि ताहि दुआरे एकर उत्तर जे छै सी भऽ जायत चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि सराय मालिक युवतीक बात सुनि कऽ की कयलक तऽ गुस्सा भऽ गेल चुप रहल हँसल कि चलि गेल

झगड़ा रोकबाक लेल सम्मान बचाबऽ लेल बच्चा कर्जदार नहि बनाबऽके लेल कि जल्दी जायके लेल नहि तऽ एकर उतर जे छै सी भऽ जायत ओ नहि चाहै छलखिन कि हमर बच्चा जन्म लैते कर्जदार बने ने एकर उतर जे छै अहाँके सी भऽ जायत चलो अगला प्रश्न देखियो युवक किराया केना दिलक केना देलक यौ हाथमे देलक गिन कऽ देलक कि जमीन पर राखि कऽ देलक कि फेंक कऽ देलक नहि देखियौ फेंक कऽ दऽ देलक नहि युवक जे छै किराया केना देलक तऽ फेंक कऽ दऽ देलक कियाकि युवकके गुस्सा चढ़ि गेल छलनि चलू अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै भोरे बादल विषयमे की कहल गेल अछि कम गरजैत अछि कि बेसी गरजैत अछि आ कम बरसैत अछि बेसी बरसैत अछि कि गायब भऽ जाइत अछि तऽ एकर उत्तर जे छै अहाँके बी भऽ जायत मतलब बेसी गरजैत अछि आ कम बरसैत अछि अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै झगड़ाक अन्तमे सराय मालिकक मुंह केहन देखाइ पड़ल तऽ प्रसन्न देखाइ पड़ल क्रोधित देखाइ पड़ल ने शर्मिंदा देखाइ पड़ल कि भयभीत देखाइ पड़ल एकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि कहानीमे प्राकृतिक कोन रूपक चित्रण प्रमुख अछि तऽ वसंत ऋतक वसंत ऋतुक कि तूफान आ वर्षा ऋतुक ग्रीष्म शीत एकर उत्तर जे छै अहाँके बी भऽ जायत चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखब अपना लोकके एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि तेसर जीव शीर्षकमे तेसर जीव केकरा कहल गेल अछि बोलू सराय मालिक के कहल गेल अछि लेखक के नवजात शिशु के कि गिरगिट के एकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत मतलब नवजात शिशु के जे छै तेसर जीव कहल गेल अछि चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि युवती के चरित्रक प्रमुख विशेषता की अछि की अछि यौ देखियौ अहंकार अछि स्वाभिमान अछि क्रोध अछि कालस्य अछि तो स्वाभिमान अछि ने यु, युवती के अगर चरित्र चित्रण कयल जाय एगो स्वाभिमानी स्त्री के जे छै एहि चैप्टरक माध्यम से वर्णन कयल गेल अछि कियाकि कहने छलनि छलनि जे हमर जे नवजात शिशु अछि मतलब चिलका अछि से मतलब जन्मे सब जन्म लैते मात्र कर्जदार किया रहत एक पर ककरो एहसान नहीं रखत एक उत्तर जे अहाँ के बी भ जाए मतलब स्वाभिमान अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै लेखकक दृष्टिमे सराय प्रारंभमे की बनि गेल छल घर बनि गेल छल विद्यालय बनि गेल छल पात्रक गाछ बनि गेल छल कि मंदिर बनि गेल छल तकर उत्तर छै अहाँके सी भऽ जायत मतलब पात्रक गाछ बनि गेल छल ने अगिला प्रश्न देखियौ कहानीक मुख्य संदेश की अछि देखियौ धनक महत्व देल गेल अछि स्वाभिमान आ मानवीय संवेदना व्यक्त कयल गेल कयल गेल अछि शिक्षा की यात्रा तऽ कहानी के मुख्य उद्देश्य अछि कि स्वाभिमान आ मानवीय संदने- संवेदना जे छै एहि चैप्टर में व्यक्त कयल गेल अछि नहि चलू ओजुका लास्ट प्रश्न

मे लाइन बाय लाइनसँ मतलब पंक्ति दर पंक्तिसँ एक एकटा ऑब्जेक्टिव पढ़ि कऽ ओकर जते भी अभ्यास प्रश्न हैत सभक उत्तर जानि कऽ समाप्त कऽ देलहुँ ई कोन महीना छी जून छी आइ तारीख कते छी ओना ई क्लास काल्हि अपलोड हैत किएकि हम लाइव नहि छी हम रिकॉर्ड कऽ रहल छी तऽ आइ आइ जे तारीख अछि चारि जून अछि ई जे क्लास अपलोड हैत से पाँच जूनके हैत तऽ कुल मिलाके बात इएह कहब चाहै छथि मतलब हम चाहै छी कि देखियौ पाँच जूनके जे छै पूरे दसमाके मैथिली अपना लोकनि जे छै पढ़ि कऽ समाप्त कऽ देलहुँ आ व्याकरणके क्लास चलि रहल अछि हफ्तामे एकटा क्लास नहि हप्तामे एकटा क्लास चलि रहल अछि किएकि हमरा पास समय नहि रहैत अछि तऽ हम एक दिनमे एकेटा वीडियो मतलब एके गो ऑनलाइन क्लास लऽ सकै छी हमरा पास समय नहि रहैत अछि किएकि अगर अहाँ हमरा सब जानै छी तऽ क्लास जे छै भरि दिन चलिते रहैत अछि नहि रातिमे हमरा जे छै पाँच घण्टा छओ घण्टा जे छै विश्राम करैके लेल मात्र समय बचैत अछि तऽ तै दुआरे हम जादा क्लास नहि लै छी तऽ एकेटा क्लास लै छी ताहि दुआरे व्याकरण या क्लास सप्ताहमे एके बेर आबैत अछि तऽ कुल मिला कऽ पूरे मैथिली दसमाके समाप्त भऽ गेल तऽ अहाँसभ जे छै एकरा बढ़िआँसँ सुन्दरसँ नोट्स बना लिअ आ सुन्दरसँ तैयारी करू तऽ आइ जे छै क्लास एतहि धरि रहत जय मिथिला जय माँ जानकी जय मैथिली जय बिहार